Мӗскер тӑвасшӑн вӑхӑт иртет, ҫулсем шӑваҫҫӗ вӑл. Ит саккӑрмӗш теҫеткене карӑмӑр ӗнтӗ. Но хамӑн ҫак ҫырса хӑварнӑ Ӗҫсене ҫав хамӑн архив-музейри ӗҫсене ӗнтӗ. Унта философиллӗ ыйтусем ӗнтӗ хамӑрӑн ҫут ҫанталӑк естествознани тетпӗр ӗнтӗ. Тата ытти краеведческий материалсем, вӗсем ӗнтӗ краеведческий материалсем нумаях ман ҫыхӑннӑ. Шкулпа, ну и колхозпа ҫыхӑннӑ ял пурнӑҫӗпе, Сельский районӗ. сельский территори. Ҫавсемпе ӗнтӗ ҫавсене унта ман тӗрлӗрен енлӗ ҫырнӑ. Нумайран тӗпренисен, конечно, ҫак хамӑрӑн этемлӗх ҫӗр ҫинче пурӑнакан этемлӗх космоса авиаци урлӑ космоса унта ман тетесен кравецкий материал хамӑн тетесем хунчӑкамсем летчиксем хам та социал япаласемпе ҫыхӑннӑ вӗсене тахҫан электроникӑна кӗртсе пӗтереп Вот Владимир Петрович сире ӗнтӗ ыйтса ҫакӑн пекех пӗлетӗн, журналист, Ҫамрӑк теле радио организатор, ҫаксене историне хӑварас теп хам пока ӑслӑ тумлӑ ҫӳрен чухне ҫаксене вуласа парса и тата мӗнле шутлатӑр эсир, хӑвӑр Владимир Петрович, ман хӗллере пӑнаран пек целый рыночный товар пек, ӑна хӑвӑр заказпах мӗн туса илменнӗскер, ӗнтӗ пӑртак ҫамта сарас килет, ӑна ман популяри ҫырӑн тӑвас килет, хамӑн записьсене те кусене те калӑпӑр ҫалакҫа. Хамӑн записьсене те. Хамӑн мӗн ҫырса хунисем те шутлам ӗнтӗ, хам енчен шутлам ӗнтӗ, халӑх академикӗ ҫапахта, слова экономист, хисеплӗ ветеран. Ну, хам хыҫҫӑн ырӑ йӗр хӑварас тесе Владимир Петрович Ивчатовӑн тӑрӑшне пула Фотоальбома мӗн тӑвассине мына ҫак япалана. Путеводитель пек ӗнтӗ. Путеводитель пек килсе, вӑл хамсӑрӑн кӑначман туса, вот самые куда мӗнсем архив музей интеллектуальной земли, смотрящих земли населения. Кунта ӗнтӗ Тощинский филиал, Шоршевский музей космонавтики,

Удобряли летчиксем, мӗнсем вӑн пур пирӗн кунта. Хамӑн дедесем, хам та вӑн, Микул деде, Петя деде Аккума хунчӑкам теллин космонавт Леонов пасем юлташлӑ. Вӗсем питӗ лайӑх. Кунта ялта хамӑрӑн ӗнтӗ ӗҫленӗ. Хам та арма юрлетнӗ училище кайнӑ ҫӗрте. Эп унта аэроклуб тӗлменнипе мана илмерӗҫӗ. Ну, унта кайран хальхи ҫамрӑк ӗнтӗ вӑл Рванцев Евгений Николаевич. Вӑл ҫанта пӗтерсе тухнӑ ӗнтӗ. Ун космонавтсен отрядне те лекесшӗн кабыл. Тата питӗ... Путин, Путина ӗмӗнче ӑна йӗркеллӗ ҫын тесе калап ҫаплах. Ӑна суйланӑ, яланах ӑна шанатӑп. Ельцина та хисепленӗ, эп никам та патшалӑх ертӳҫисене пӗрне те мӗн туса каласшӑн мар. Эп даже мӗн каласшӑн, Владимир Петрович, эп ҫавна каласшӑн. Вот, вот кунта выросла жирна, сознаешь, возможно, я диссидент,

Ҫӑвӑ человек наглядный реформ куман питӗ аграрный философи иртнӗмӗсенче те каланчӗ ӗнтӗ. Вот кунта Михаил Герасимович Долгопа хамӑрӑн гвардиец, Ленин орденный гвардиец колхоз мӗнесемпе ҫыхӑнтарса аграрный философи. Вот кунта ҫавна каларӑм, кунта мана мӗншӗн каласшӑн, пирӗн районсенче халӗ Владимир Петрович кӑларчӗ, сывай мӗнсем, районна масштабӑн энциклопедисем, вӑл кусем унта тоже пурӑсем, энциклопедисем, вӗсене тепӗр тесессӗн халь хӑҫан та пулин вӗсен вӑхӑт иртӗ, ҫӗнӗ редакци килтӗ. Вӗсене пӗр совет саманинче парти еннерех сулӑнсарах мӑн тунӑ. Вӑл свобода мышлине чылай ҫӗрте Вӑл касса кайнӑ ҫынсене, вӑл, ну, репресси ытти шала кӗрсе шалтан шала кӗрес килмест, но ҫавна кӑна ҫампа каларӑм. Нет, мӗн каларӑм, как халӑх академикӗ пулнӑ май ӗнтӗ ҫак краеведский материалсене ял пурнӑҫне ҫӗнӗлле редакципе ҫырни те, тӳлетсе ҫырни те вырӑнлӑ пулать тесен ҫав шутла кун пек мӗн сӗнӳ пур ӗнтӗ.

Шутланӑ вӑхӑт иртет, вӑхӑт иртет. Ну, ҫӗр ҫинче пӑкка пурӑннӑ чухне, утса ҫӳренӗ чухне ӑс-пуҫпа, значит, чылай балсене ӗнтӗ вот мӗн тӑвас килет, пӗлес килет, пӗлес килет. Вот мӗн вӑл тӗнче, аслӑ тӗнче. Ӑҫта вӑл? Ӑҫта унӑн мӗн вӑрттӑнлӑхӗсем? Ҫавӑнпа та эп хан ҫитнӗ те ҫитнӗ, ҫил, хан ҫитнӗ, виҫҫӗ тултартӑмӑн ҫак тӑваттӑмӗш ҫӳлте. Вӑт шутлап. Вӑт мӗнле каламалла, хама яваплӑ шутлап, ҫак тӗнче, аслӑ тӗнче хамшӑн вӑл маншӑн кӑна марне, пуриншӗн те пирӗншӗн, миллионшар халӑхсемшӗн, миллиардшар ҫынсем эпир пулнаппӑр ҫӗр чӑмӑр ҫинче, сакӑр миллиарда якын ҫын пулнаппӑр та. Вот хама яваплӑ шутлав вот ҫак ҫут тӗнчере вот Вселеннӑйшӑн, вот унӑн пуласлӑхӗ мана интереслӗ ҫампа та эп хама тепӗр чухне эп тем чӑваш ҫынни, Патӑрьел чӑвашӗ, юрист уча ҫынни, чӑваш, вырӑс, Раҫҫейра пулнӑ, но тем хама ҫавӑх тунӑ гражданин миру тесе те шутлап. Ҫавӑнпа та питӗ ҫакӑн пек музея, Владимир Владимирович, ак музея, значит, ырӑ сунса, пӗтӗм халӑха ырӑ сунса, ҫак хам ватлӑхра вот всегда худым, я венспиле своих философских эссе.

Вот, значит, во время такой сӑмаха пӗтӗмлетсе пынӑ май ӗнтӗ ҫавна кӑна калас тата ӗнтӗ халь сирӗнпе усӑ курса. Наука интереслентӗм хам ӗнтӗ кӗнеке тесшӗн. Ҫук кӗнеке вӑл маншӑн ӗнтӗ вӑл яланах вӑл хут кӗнеке маншӑн вӑл темле хаклӑ япала пек пум ӗнтӗ. Чӑнах та вӗренме те ӗмӗт тӑршшӗпе хама тепӗр чухне эпӗ мӗнле каламалла хама тепӗр чухне вечный студент тесе те калат, ӗмӗрхи студент. Вӗренеп, вӗренме юратап, кӗнекесене юратап. Чылай кӗнекесен нумай пухӑнчӗ ҫав ҫитмӗл ҫулла ик институт, аспирантура мускавра. Защита тума тытӑнсан мана главана суйласа хучӗ защитине. Вот, кандидат экономических наук, может, хотим, докторне те пулаттӑмӑрччӗ пулин те кӗнекесем те манӑсем. Калаҫҫӗ сирӗн, давно докторский ҫын молодец, экономических наук. Ну, эп халӑх академийӗнче те пулни те мана мӑй таран эп савӑнат. Евгений Евстафьевич пирки те хамран Атриванов Станислав Гурьевичсене тата ытти унта Ластухин Альберт Аркадьевич, Иван Степанович Дубанов вӗсем питӗ мана хак, хакларӗҫ. Халӑх академийӗ хисеплӗ ят парса ҫавӑн пек чыс-чунусене пире тар сӑмахӗ калам, чисто человеческий. Вот. И сӑмахка ҫавна ҫав звание ман оправдать тӑвас килет. Вот вӗт-ха иртнӗ

Я в Казанке wohne und da hat man целые рабочие тетрадь, хамӑн мӗнсемпен те унта, пӗлӳшайӗпе усӑ курса, хамӑн тата творческий воображенисемпе усӑ курса эпӗ ҫакӑн пек ӗнтӗ тытӑнса карӑм. Ешемӗше пачах каларӑм, Единая синергильно-методологическая школа наук Казани.

юлташсемпе пулать. Вот тӗнче вӑл саккунӗсем ун тарӑн, вӗсене анлӑ, вӗсене пӗлтертерме классикаллӑ наукӑсем те темле тӑваҫ, но классикаллӑ, классическая наука по мере возможности все равно пурне те эксперимент шайӗнче туса доказать тума кансӗр те ӗшенеп юлташсем. тепӗр чухне воображение, тепӗр чухне чувство, ощущенисемпе хӑвӑн пуҫри тата вот вӗсем вот шухӑшсем сайлаулӑхӗпе вара пирӗн тухса каймалла пулать ҫав утса тухса каймалла пулать классикаллӑ наукӑсенчен физика метафизика химия метахимия биология метабиология тата ытти вот эп ҫавӑнпа та эпир мӗн каласшӑн религинчен пирӗн вӑтанма кирлӗ мар Владимир Петрович Агин ҫавах ҫыртӑм. Нам не надо стесняться религии. Совет собранинче чӑнах та пирӗн чиркӳсене ҫӗмӗрҫӗртетмӗр. Вӑл тепӗр вопрос ӗнтӗ. Кровение поҫрак каланӑ методологийӗн те устаннӑ урӑхларах мӗн тумаллах унта. Вот, вот Альберт Эйнштейн унта да onun вырӑнлӑ сӑмахı. Вот, это ведь кто такой Альберт Эйнштейн? Это величайший физик-теоретик.

тӗнчене хӑй тӗнче тунӑ ӑна. Хӑй туса аталантарса пырать. Вӑл Клубра каласан хамӑн юратнӑ профессор МГУра ӗҫленӗ вӑл, значит, Борис Тихонович Малышев, Борис Тихонович Малышев. Пӗтӗмпех тӗнче вӑл тӑрать хӑй тӗллӗн самодвижение пӗр, хӑй тӗллӗн аталанса пыракан материаллӑ системӑсенчен. Без СМС.

Вӑл чапларах кайсан тетӗр ҫак хамӑн антропогеогелио космизм, ӗнтӗ твад япала пулнӑ, антропочеловек, геоземля, гелио, солнце, космос. Вот. Человек, земля, солнце, космос. Да? Ҫавсем пирки. Ҫавсен ҫав шутлӑхран те вӑл шутласассӑн вӗсен вывод пӗтерем ӗнтӗ халь калаҫӑва пӗтерем пуласем. Вот кӑткӑс ӗнтӗ, конечно,